Юратнӑ кураканӑм, пӗр халӑх пек пурӑнас тесессӗн пирӗн яланах пӗр-пӗрне пулӑшмалла, пӗр-пӗрне ӑнланмалла, пӗр чӑмӑра пухӑнмалла. Аякра пурӑнакан чӑвашсем те, паллах, унта тӑван ҫӗршӗн тунсӑхлаҫҫӗ. Кунта килсе курасшӑн. Кунта килсе тӑванӗсемпе чуна уҫасшӑн. Ҫавӑнпа та пирӗн паян пӗр халӑх пек пурӑнас тесессӗн аякри ҫулсене ҫывӑхлатмалла, туслӑх кӗперне хывсах тӑмалла. Анатолий Никитич илсе килнӗ курма сюжетсене ютӑваканал сирӗн пата ҫитерес тесе тӑрӑшать. Сире тепӗр юрӑпа савӑнтаратпӑр. Паллах ӗнтӗ, Анатолий Никитич вӗсене пире кам юрласа парать-ха? Ну, паллах ӗнтӗ янташ ушкӑн. Юрӑ вара пурӑнасчӗ савӑнса. Унӑн кӗввине кам ҫырнӑ? Эсир ҫырнӑ. Сӑмахӗсене вара кам йӗркеленӗ-ши? Галина спортзалӑн сӑввисемпе кӗвӗлери ку юрран тум кӗтрӗ. Апла пулсассӑн, юратнӑ кураканӑм, халь эпир сирӗнпе пурте пӗрле тепӗр юр итлесе савӑнатпӑр, пурӑнасчӗ савӑнса.

Юратнӑ кураканӑм, эпир Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑм куратпӑр. Ӑна эпӗ Альбина Юрадусович тата журналист ертсе пыратӑп. Ҫак кӑларӑма сирӗн пата ҫитерес тесе Анатолий Никитич нумай тӑрӑшрӗ. Ҫавӑнпа та вӑл паллах ӗнтӗ ҫак кӗрекен хуҫи. Унпа пӗрле унӑн юратнӑ мӑшӑрӗ Надежда Ивановна та паян пирӗнпе пӗрле ҫак сӗтел хушшинче. Вӑл та сире чунра пухӑннӑ мӗнпур пуянлӑха парнелес тесе ҫак сӗтел хушшинче чунне уҫрӗ. Паян пирӗнпе пӗрле янташ ушкӑнӗн чипер пикисем Оля Тимофеевӑпа Оля Терентьева, юратнӑ кураканӑм, Янташ ушкӑн тата Анатолий Никитин инҫе ҫула ҫуркунне пуҫламӑшӗнче тухса кайрӗ. Пӗлетпӗр ӗнтӗ, ҫуркунне вӑл ҫут ҫанталӑкӑн чи илемлӗ тапхӑрӗ. Ҫуркунне йывӑҫсем ҫӳлҫӗ кӑлараҫҫӗ, тӗнче чечекленет, шап-шур ҫеҫкепе витӗнет. Ҫуркунне ҫӗр тӗпӗнчен Ешӗл-курӑк та тапса тухать. Паллах ӗнтӗ, чун юрлать. Анатолий Никитин та ҫуркунне ҫитсессӗн яланах ҫуркунне юррине юрласшӑн. Ҫавӑнпа вӑл чӑтаймасӑр ҫуркунне ҫинчен юрӑ-кӗвӗленӗ. Тӗрӗсех-и? Ҫапла тӗрӗс. Анатолий Никитич ҫак ҫуркунне юрӑ епле ҫуралнине пӗр-ик сӑмахпа каласа параймӑр-ши? Ҫут ҫанталӑкӑн кашни самантне кӑтартса хӑварасшӑн. Хӗлле пӗр хӗлле ҫинчен юрлатпӑр, ҫуркунне ҫуркунне ҫинчен. Ҫулла ҫитсессӗн вара ҫуллахи самантсене кӑтартатпӑр хамӑр юрӑсенче. Ҫак юрӑ-ташӑн пекех ҫуралчӗ питӗ килӗшсе карӗ Василий Иванович Давыдовӑнатри сӑввисем ҫуркуннепе ҫыхӑннӑ. Ҫавна тӗп вырӑна хутӑмӑр та, паллах, ӗнтӗ ҫав пек юрӑ ҫуралчӗ. питӗ лайӑх.
Ҫуркунне яланах юратупа тачӑ ҫыхӑннӑ. Тӗрӗсвӗ те. Надежда Ивановна, эсир хӑвӑрӑн мӑшӑра яланах хавхалантарса пыратӑр. Ӑна ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ юрӑсем, ҫырма ҫунатлантаратӑр. Ҫавӑнпа та ҫуркунне юррине ҫырнӑ чухне Еплерех эсир ӑна ӑшӑ сӑмахсемпе хавхалантартӑр, ҫакӑн ҫинчен пире каласа парӑр-ха. Пире куракан та ҫакна пӗлсе савӑнтӑр. Ӑшӑ сӑмахсем каланине астумастӑп эп. Антон Никитинӑн ҫуркунне темӑпа ҫыхӑннӑ юрӑсем питӗ нумай. Ҫуркунне, паллах, вӑл ҫӗнӗлӗх. Ҫуркунне вӑл ҫут ҫанталӑк чӗрӗлсе пырать. Чун та ҫут ҫанталӑк еннелле туртӑнать. Ҫуркунне вӑл ҫамрӑксемпе ҫыхӑннӑ пек туйӑнать мана. Кӗвӗ ҫуралчӗ те Давыдов анатри сӑввисемпе ҫыхӑнтартӑмӑр. Сӑвви питӗ килӗшрӗ. Кӗввипе сӑмахӗсем вырӑна ларчӗҫ. Халӑх питӗ йышӑнать. Эпӗ сире, Надежда Ивановна, тӳрлетсе каласшӑн. Ман шутпа, ҫуркунне вӑл ҫамрӑксемшӗн ҫеҫ анчах мар, ҫуркунне вӑл пирӗншӗн те, ҫулланнӑ ҫынсемшӗн те питӗ пӗлтерӗшлӗ. Эпир те ҫуркуннепе пӗрле чӗрӗлетпӗр. Пирӗн чунсенче те ҫӗнӗ туйӑмсем хуҫаланаҫҫӗ, ҫӗнӗ сӑвӑсем ҫуралаҫҫӗ. Паллах, Ӗнтӗ Анатолий Никитич ҫӗнӗ кӗвӗсем те хайланаҫҫӗ. Ҫуркунне пулнӑшӑн эпир те, паллах, савӑнатпӑр. Пирӗн Чӗрере те яланах ҫуркунне пултӑр тетпӗр. Ҫамрӑклӑх пиртен аякка ан тартӑр тесе ҫакӑн пек кӗпесем ҫурӑлаҫҫӗ унӑн. Тӗрӗсех калар. Пуринпе те ҫыхӑннӑ вӑл ҫуркунне. Ҫуркунне чуна ҫамрӑклатать. Эпир вара яланах ҫамрӑк чунра. Яланах ҫамрӑк.
Ҫамрӑк пулас килет те, варлас килмест. Ватӑлмастпӑр-ха халь, пурӑнатпӑр. Тата ҫӗнӗ юрӑсем хайлатпӑр. Ҫавӑн пек ҫӗнӗ сӑвӑсем ҫыратпӑр. Чӑвашла. чӑвашла хамӑр чӗлхепе чӑваш пентатоникине усӑ курса ют ҫӗршыв кӗввисене вӑрламастпӑр тӗрӗсвӗте кашни кӗвӗ сирӗн чунран чӑвашлӑх туйӑмӗпе хавхаланса тухать Унпе хытланман хытланмасть пӗртен малашне тӗрӗс тӑвӑр енчен те эпир хамӑр ҫамрӑксене хамӑр халӑха чӑваш пентатоникипе ҫырнӑ кӗвӗсене парса хӑвармасассӑн эпир ют халӑх кӗввисемпе хамӑр халӑха хамӑртан пистеретпӗр, вӗсене ют туса хуратпӑр. Кӑна тӗрӗс калатӑр Анатолий ятарлӑ пӗлӳ ӳнӗ композитор шутланать. Ытти ют кӗвӗсемпе усӑ курма шутламасть те, хӑйӗн професси шайне вӑл хӑех тытса пырать. Унӑн хӑйӗнчен Ҫуралса, шӑранса тухаҫҫӗ юрӑсем. Пирӗн ҫак юрӑсене халӑх патне ҫитересси пирӗн тӗллев.
Ак кунта пирӗнпе пӗрле икӗ ҫамрӑк чиперкке, икӗ Оля лараҫҫӗ. Ҫуркунне юрри вӗсен чунӗсенче еплерех хавхалану ҫутатнине пӗлес килет манӑн. Айтӑр-ха ҫакӑн ҫинчен чуна уҫар. Ҫак юрӑ пире питӗ савӑнтарать, хавхалантарать. Питӗ ырӑ туйӑмсем ҫуратать пирӗн шра. Палах, юратӑва ҫывӑннӑ пуль пӗр ӗнтӗ. Юрлас килет, ҫапла ташланӑ. Юратас та килет.
Юратас та килет.
Ҫамрӑк чухне паллах ӗнтӗ юратас килет. Кӗҫес килет.
Ҫак юрӑпа тата ытларах халӑха савӑнтарас килет, юрлас килет. Ҫуркуннене тата та ытларах туйса илес килет.
Паян урамра шӑпталӑп ҫуркунне хуҫаланать. Улмуҫҫисем шап-шурӑ чечекре, шӑпчӑксем юрлаҫҫӗ. Пурте кайӑксем йӑва ҫавӑрса чӗпӗ кӑлараҫҫӗ. Пурнӑҫ малаллах тӑсӑлать, пурнӑҫ илемлӗ. Оля, санӑн ҫуркунне чунра еплерех туйӑмсем ешереҫҫӗ? Ҫуркуннен те вӑл, паллах, ҫӗнӗлӗх. Ҫуркунне ҫитсессӗн эпир тата нумайрах юратас килет пирӗн, савӑнас килет, ҫынсемпе калаҫас килет. Ман шутпа, ҫӗнӗ ҫынсемпе паллашни те вӑл нумайрах ҫуркунне пулса иртет. Хӗрсемпе те, каччӑсемпе те. Мӗншӗн тесен пурте урама тухаҫҫӗ, сивӗ хӗл йӑлӑхтарса ҫитернӗ ҫамрӑксене, вӗсем пурте Атӑл хӗрринелле васкаҫҫӗ, урамра ҫут ҫанталӑкпа киленсе пӗр-пӗринпе шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса утаҫҫӗ, тӗрӗсех-и? Ҫапла, ҫапла.
Ҫуркунне сана чун яла туртать-и? Туртать ман йӑлта. А тебе анне вырнаҫчӗ вӗсен патне ман паллах яланах кайса ҫӳрес килет. Эпӗ паян та халь ирпеле ялтан килтӗм, васкасах. Ялта ҫанталӑк питӗ лайӑх, кӑмӑллӑ, веҫех ешерет. Ҫӗмӗрт ҫурӑлнӑ пуль ӗнтӗ. Ҫӗмӗрт, ҫӗмӗрт ҫурӑлнӑ, сирень те ешерет. Сарла, ҫӗмӗрт.
А тебе анне мӗнле вырнаҫҫӗ ялта? Тебе анне питӗ лайӑх вырнаҫҫӗ. Анатолий Никитич патӗнче янташа юрланӑшӑн хӗпӗртеҫҫӗ-и? Вӗсем питӗ савӑнаҫҫӗ. Анатолий Никитинпала Надежда Никитинна вӗсем питӗ пысӑк тав сӑмахӗ калаҫҫӗ. Вӗсем манпала мухтанса тӑраҫҫӗ пулӗ тесе эпӗ шанатӑп. Оля, санӑн тӑванусем вара, ачупа аннӳ, эсӗ янташ ушкӑнра юрланӑшӑн ҫунатланаҫҫӗ-и? Ман аттепе анне те ҫунатланаҫҫӗ. Вӑсамсӑр пуҫне тӑвансем те питӗ савӑнӑҫлӑ ЮТВ каналпа пире пӑхса лараҫҫӗ. Питӗ лайӑх.
Ҫавӑнпа чӑвашсем курччӑр тесе, сирӗнпе ҫывӑхрах паллашчӑр тесе, сирӗн чунра епле туйӑмсем хуҫаланнине пӗлччӗр тесе эпир ҫак кӑларӑмсене хатӗрлетпӗр те Эпир ҫак кӑларӑмсем урлӑ пире юратакан чӑвашсемпе ҫывӑхланасшӑн, вӗсен шухӑш-кӑмӑлне пӗлесшӗн, хамӑр чунра пухӑннӑ мӗнпур шухӑш-ӗмӗте вӗсем патне ҫитересшӗн. Ҫак ҫыхӑну кӗпер пире тӑван халӑхпа тата та тачӑрах ҫыхӑнма пулӑшать. Килӗшет ери Килӗшетпӗр, килӗшетпӗр.
Мӗнех, юратнӑ кураканӑм, сана, санӑн тӑванусене, санӑн ҫемйӳне пиртен пуринчен те Питӗ илемлӗ ҫурхи салам. Халӗ вара пурте пӗрле, эпир те, эсир те ҫуркунне юррине итлесе савӑнар.

Юратнӑ кураканӑм, явӑнсан-явӑнсан вӗрен те вӗҫленет. Пире уйӑрса панӑ вӑхӑт та вӗҫленсе пырать. Ҫавӑнпа та эпир пире уйӑрса панӑ вӑхӑтпа усӑ курса сире паян инҫетре пурӑнакан тӑвансемпе, Сургутра тӗпленнӗ чӑвашсемпе паллаштартӑмӑр. Кӑларӑмри сюжетсене пӗтӗмпех Анатолий Никитин ятарласа, ӳркенмесӗр хатӗрлесе килнӗ. Эсир тӑван йӑла-йӗркене, тӑван чӗлхене, тӑван юрӑ-кӗвве юратасса, йышӑнасса, ҫав туйӑмпа пурӑнасса эпир ӗненетпӗр, шанатпӑр. Пирӗн тӗлпулу ку кӑларӑмпа вӗҫленмест. Анатолий Никитин инҫе ҫулран тата нумай курма сюжет илсе килнӗ. Вӑл ҫавӑн пекех аякра пурӑнакан чӑвашсем патӗнче, Пушкӑрт ҫӗршывӗнче те пулса курнӑ. Ҫитес кӑларӑмра эпир сире ҫак сюжетсемпе паллаштарӑпӑр. Сирӗнпе сывпуллашнӑ май вара яланхилле эпир сире кӑн-кӑвак тӳпе, чунсенче ҫуркунне, иксӗлми юрату, ҫӑлкуҫран тапса тӑракан туслӑх сунатпӑр. Яланах пирӗнпе пӗрле пулӑр, пире манса ан кайӑр. Эпир, ҫак сӗтел хушшинче ларакансем, чӑн чӑваш чунлӑ чӑвашсем. Эпир сире юрататпӑр, эпир сире хисеплетпӗр. Эпир, чӑвашлӑх тымарӗ, нихӑҫан та ан типтӗр тесе пӗтӗм чун хавалӗпе тӑрӑшатпӑр. Чӑвашлӑх Тымарне ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ чӑваш юррисемпе шӑварсах тӑратпӑр. Кӑларӑма вара эпӗ, Альбина Юрату сӑвӑҫ тата журналист ертсе пытӑм. Кӑларӑма хатӗрлекенсем, эсир юратакан, хисеплекен Анатолий Никитинпа Надежда Никитинсем пулчӗҫ. Пирӗн кӑларӑма Янташ ушкӑнӗн чипер хӗрӗсем Оля Тимофеевӑпа Оля Терентьева хутшӑнчӗҫ. Хамӑрӑн кӑларӑма эпир тепре тӗл пуличчен юрӑпа вӗҫлӗпӗр. Тархасшӑн, пире манса ан кайӑр. Яланах пирӗнпе пӗрле пулӑр. Эпир вара сире яланах хамӑр юратуллӑ чӗресенче упрӑпӑр. Передачӑне вӗҫленӗ май эпир яланах ҫан пек сӑмахсем калатпӑр.